א גוטן אווענט רבותי, און שלום עליכם צו די אלע נייע מענטשן וואס גייען און זעען די שיעור יעצט פאר די ערשטע מאל, און פאר די פאר די אנדערע מענטשן וואס זענען וואס קומען צו די שיעור טאג איין טאג אויס, די צוויי מאל א וואך וואס מען גיבט דעם שיעור, ברוך השם ס'גייט שטארק, און און. איטס וועלקאם זיך צו די נעקסט עדישאן אויף די הלכות טבילה קבוע שיעור, מיין נאמען איז געדעריש שווארץ, און די גאנצע תפקיד פון דעם שיעור איז וואס? נאכאמאל צו מעורר זיין די עולם וועגען די הלכות טבילה, וויאזוי א מענטש זאל קומען צו קומען דאווענען אין שול, נישט אויספליען פון שול, קומען אינצייט בנחת, בלויען מריצה אוואדע, און אויכעט קומען אין צייט, זאל זיך אין צייט נישט אויסלויפן מיטן דאווענען, און אויכעט נישט לערנען מיטן דאווענען, כ'זעהן סאך מאל טיי מענטשען וואס לערנען מיטן חצות שץ אדער מיטן קדיש, און שטייט דא אין די ספר אז מ'טאר נישט נישט טוהן ס'איז ממש א מצוה לעבוד בעבירה. א רענער ס'דאס טאקע איז איז נכשל ביי זיך נכשל ביים רבין און ס'איז אסור טאקע צו טון דאס. ווייטער ברוך השם אונז טוען שוין אין שיעור פאר א שטיק צייט ממש וועט העלפן מען קען ווייטער גיין ממשיך זיין אין שיעור ביז יעדע יחיד ווי מעגליך וועט נהנה זיין פון די שיעור און בעסער מאכן די שיעור אזוי יעדער מענטש קען קען לערנען דערפון און טוישן די מיינדסעט פון נארמען. פאר איך גיי ווייטער, KTYT דאט ארג איז די איז די וועבסייט צו קענען אויפשרייבן פאר קבלות און און. אויך האט די געלעגעהייט צו געווינען איין מיליאן דאלער פאר זייער בית מדרש, צו פאר אינפארמאציע גייט צו KTYT דאט ארג, נאכאמאל KTYT דאט ארג, אונז קען מען יעצט צוענדיגען די אורחות יושר, זאגט עס אזוי פאר יעדע וואך, גייט ענדיגען יעצט די רעסט פון די ספר, איז נישט צו לאנג אפילו נאר נאר פרי הלכות אין דעם, און מען וועט שוין נעקסטע וואך לערנען א נייע ספר, אייבערשטנס הילף. באלד יעצט ביי מ ג אין אורחות יושר.

אבער יעצט ווען געפרעגט זייער רב טאקע וועגען דעם ענין. אויכעט ביי מנחה ס'איז אויך לענגבאר, ביי מנחה דארף מען זאגען כפי די מחלקת קאווערסקי, מודי אני לפניך השם אלקי ואלקיך, סיי איינער זאל זאגען איך דאנק דיך באשעפער פארן די גאט פון מיין זיידע און פון מיין טאטעס מיין זיידעס. כשם שזיכיהם לעסער במשקי ישעי' ח מ מזרח סאו זוי ווי אז אז זוכער מזכה געווען צו זעהן ווען די זון איז אויף די מזרח זייט כך זיכיהם לעסער במערב זוכה אויך קענען אויכעט זוכה זיין צו זעהן די זון גיין מערב זייט.

קאך די צען פאר די עולם זאל אויך אוועקנעמען פון מיך די פון פון פינסטער צו ליכטיגקייט כ'מיין כ'האב נישט געזען איינער זאגן די די תפילות ס'קען זיין אז א זייטיגע זאך דארף פרעגן א רב אין די ענין נאך איינס מ ו. וואך אז תכסה מערב שטייט קדימה וחשיכה דבק נישטא קום פריע און בלייב שפעט אין שיעור כי היכא דצרכי חיי זאלסט פארברענגען א לאנגע לעבן קדימה היין לבא אליו פאר תפילה אנקומען אנקומען פרי דאס מיינט קומען פאר דאווענען חשיכה היינו שלא לצאת עד סוף התפילה בלייבן שפעט עס טייטשט אז נישט ארויסגיין ביז גאנץ דאווענען איז געענדיגט. נאכאמאל, איינער וואס קומט אין צייט, דאס איז א חשוב'ע זאך, און עס איז, און עס גייט אים זיין מצוה. אבער איינע און אויך איז און די חשובע זאך איז אז מ'זאל בלייבן אין שול ביז סוף דאווענען וואס איז גורם ליחסים משונים דאס גייט דאס גייט רעזאלטן אין א לאנגע טעג און יארן דער אייבערשטער זאל טאקע טאקע העלפן אז מ'זאל טאקע זוכה זיין צו ליחסים משונים טובות און זכות פון בלייבן אין שול און קומען אין צייט אזוי ווייטער קען מען זיכער זיכער זיין זיכער זיין צו די ברכות. דאס האב איך געזאגט יעצט ווען שוין נעקסטע וואך קען מען לערנען א נייע ספר באישת צב ס איז געווען ערציאונג און יעצט עס גייט זיין א קורס יעדע וואך אז מען איז יעצט פארשינען מיט אור יעד סא די מעשה איז איידער די ברעכער ביי אייוועלט סיסטעם נאכאמאל קיין איבוד האשה און די מעשה פון א פסח קראן און די טבילה מיט מגיד און סקאפער ארטסקראל אראגען און אדער לערנען סטארס. אלה בריח ע בני בית סיסרא שטייט גערעכט? ס'שטייט דארט דען אז דער וואס איז דער דער וואס געווען מיט זייער מיט זייער שווערד מיט טשעריעטס און און אסאך קומען בית סיסרא מיט מיט מיט הארסעס אבער ונחל שמן שמן קאנסקער אבער דערנאך די אייבערשטער די פארמס אים זוהן צוריק ווען חסר אין די שוי משינגען ביסט אלי שונג האט אים געפרעגט דער קען אנקומען צו א שטילע צימער זאל קען זאגן די מעשה קען שוין מחזק זיין אנדערע מענטשן סא

אז מע אזוי ווי מע זאגט אזוי ווי מע זאגט אין די פסוקים מע זאגט ביי שחרית אדער ווען מע זאגט ביי תהלים ווייל ס'איז עפעס ביז עפעס ערנסט זאל אייבערשטער קען העלפן זיי געבן די כח די כח פאר ווער ס'דארף עס האבן די כח חזקי שויניג ער האט אויך אפאר געוואונטשן געווען ס'איז געווען א א זיסע ליב באליבטע דרײַצן יעריגע קינד און זיי האבן זיינע עלטערן זענען ממש מהנה מהנה געווען. זענען זיי זיך מעיד ביי זייערע חברים, און זיי זענען געווען געהאט די רעספעקט פון די טיטשערס, ישיבה בית יהודה, אין די ווינטער, חורף נײַנצן הונדערט נײַן און זיבן, איז נעבעך אראפגעקומען מיט א ממש א ממש א קראנקהייט, די דאקטורים האבן געטרייט צו קאנטעינען זיין סיטועשען, זיי האבן איינגעזען אז

אז ערשט ערשט געכאפט איז נעבעך ווען ס'איז געווען ניינצען ניינצען חדשים געווען א קליינע בעבי אבער ס'איז געווען אין מישן אין מישן פאר מער ווי צען יאר די רייע איז געווען איז געווען ממש א גרויסע גרויסע קלאפ. צו די גאנצע אידישע קאמיוניטי אויף דעטרויט, אין יעדע שול און יעדע שול און חדר, מענטשען זאגן דאן זאגן תפלה חזקי, די שונאיגס זענען געגאנגען געגאנגען טוהן וואס מען קען צו אויספארשענען די מחלה, און זיי האבן געטרייט מיט פיל מיטל און טריטמענטס. אבער חזקי'ס מצב איז געווען ערגער. איינער פרי אין שול, א מענטש איז צוגעקומען צו חזקי'ס פאטער, טאטע אלי', און ער האט געזאגט צו אים, זארג דיך נישט, דיין זון גייט זיין אקעי, ער איז געווען אויסגעהיילט. און וואס מאכט דיר דו זאגן דאס? פרעגט אלי'. ענטפערט דער מענטש, אין א פסוק זאגן מיר יעדן צופרי, וואס איז דער פסוק? אלא בלח הבעל בסיס נאכט איז שיין השם אין קיין אסקער דער איז מיט דער טשער איז מיט דער מיט דער הויסעס אינס און פון אייבערשטער און צו גאט איך וויל עס אים צוזאמען אינס אידן וואוינען ביי אנדערע מיר רולס זאגט דער מענטש אז עס קען זיין עס ווען עס ווען נישט קיין יוס פאר א טשייל, פאר א קינד פון אנדערע פעלקער, אבער נישט זיין חזקי. זאל ער נעבעך זיך קוקט אויס יעצט די אייבישטער קרעכץ ער קעיר פאר פאר זיין קינדער, חזקי גייסט דורך מאכן פאר די בעסערע טאג, בעסערע טאג, אדלער האט געטראכט וועגן די פסוק, עס קומען נאכט נאכט צייט, ס'איז געווען אזוי קער ביי אונז אז די מענטשן ליגן ריכטיג, ווייל וואס איז געשעהן? די מלך זאל אנקומען, אידן האבן געהאט אנדערע מינע סטענדערדס און אמונה אויף דאס וואס און די פעלקער פון די וועלט, אונז איז א ממש א ספיריטשועל לעבן, א הויכערדיגע א דערהויבענע לעבן, און די אייבערשטער זאל געבן אנדערע מינע מצוות און זיי פארפלעקטן די תורה און דורך די ווערטער חזל, יעצט יעצט אפילו אלי' איז שוין אוועק איז ער אזוי קאנפידענט, אבער זיין באליבטער פעטער חזקי, זיין יונגעל חזקי גייט האבן ממש אויסגעהיילט געווען ממש אפאר חדשים שפעטער. ווען חזקי איז דורכגעגאנגען א באון מערא טרענספלענט אין די הארפער האספיטאל אין דעטרויט, איז שוין קיין סורפרייז אז עליע זיין זון אז טוט ביטס בעסער ווי די אנדערע פלאר. עס איז דורכגעגאנגען די פסק ממש אפט יעדן טאג, עס איז געוואונטזען זיך אליינס אז עס איז איינער ממש א טעמפארערי נייטמעיר. חזקי געווען ממש פיר שטיין בקרוב און וואקסן צו א געזונטע ווען די עלטערע עלטערע יארן און אזוי זיין חברים אין אויק פארק אבער צום סוף ס'נישט נישט געשען אזוי נאר קיין פובליצירן און זיי צוריקומען אויף פרייטאג נאכמיטאג אין נאוועמבער ניינטין עיטי סעווען ווער חזקי שונא געווען איז אוועק. אסאך מענטשן הונדערטער מענטשן זענען געקומען צו די לוויה און די גאנצע קאמיוניטי האט זיך געוויינט פאר אינז זיין לעבן איז געווען צו קורץ און די הספדים גערעגט אז ער קען גארנישט קען טון צו פארזיכערן די עולם אין די פעין פון חזקי'ס משפחה און זיין גוטע חברים. א פתק איז דא חשובע, עלער געדענקט די פסוק אין תהלים און ס'האט מיך זיך ממש געבאדערט אים. נישט די פסוק האט אים זיכער געמאכט אז זיין זון גייט ווערן בעסער, וואס האט געשעהט צו די ענקארענדזשמענט וואס ער האט ממש געגעבן אים? ער פעלט עפעס? חדשים איז געווען זייער האנטער ביי דאס ביי דער פסק ביי דאס פסק אמאל אמאל איז געווען זייער ברוגז דער האט אויפגעבויט זיין זיין האפענונג אבער די גלות וואס איז געשען ער דארף זיצן פארשטיין די פסק וואס עס וואס עס גייט זיי גיין בעק און פארט זאל נאכן געענדיגט און דעמאלטס איין טאג מיטן שחרית אן עצה זאל אנקומען צו אים דוד המלך און א נישט דיסקרייב די מלחמה צווישן די אמיצן אין די מלחמה אבער אן אפרעיזעל אבער א בערך נאכן ארבעט נאך די מלחמה ווען א נעישאן פארלירט אין אן קאנפליקט מאכט סעקאנד געסעס און מען טוט אפשר אזוי אפשר די וועג אויב מען גייט די וועג און אזוי ווייטער. באט איין זאך קען איך נישט זאגט טאמער מעגליך טאמער יא אונז וואלן אפשר וואלט געזאנגט זיין סוקסעספול אין די טריפ און דאס איז די מיינד פון ער וועלכע ווייב סיסטעם אז דא זאך זום וואס האבן זאבן טשערט זום האבן האבן רוסעס. ביי אידן קוקן נישט צוריק און לאכן אויס וואס קען וואס וואס קען וואס קען זיין, זיי פארשטייען אז די אז טאמער מען פארלירט די מלחמה די בעטל פון די מלחמה איז וועגן די אייבערשטער האט עס טאקע געטון, שטייט ואחרי שמן שאינו נזכר, ביי אונז איז דער נאמען אבער שם וואס וואס פוצן יעצט מען דא? יעצט טראכט אלי' די נעקסטע פסוק אין אין די אין די אין די פרק נעקסטע פסוק אין די פרק שרייבט אזוי הם כנראה פארן פארן זיי האבן געסלאמט און זענען אוועק געפאלן וועגן זייער פארשוין וועגן ממש א פחד און די יונית אויכעט אז עס גייט זיין אן ענדע נאך קעמען עס אוידאד ביי אונז אליינס ממש איז ממש אויפגעהויבן ביי אונז אידן פארשטיין אז די וועג איז דאס דארף צו זיין אונז האבן אונזער אמונה אין אייבישטער'ס רחמנות און צדקות און מיר זענען ממש איבערגערעד און געקומען האבן די סטרענגט צו באקומען צו קעגן פארן נאכאמאל אין דעם. דאס איז געווען דאס איז דאס איז געווען די אינסייד די אנדערטע וואס וואס טראגט די שוין פאמילי ביז די טאג און עקשנערי קאנסעפט דאס אז כדי קענען העלפן אנדערע מענטשען פון פון גופן טראזשעדי אפאר יארן צוריק ער געדארפט ער וויל זיך קרוינען דארף נאך האבן זיין רח רחל לייב ניימאן א ניין יאר אולד יונגעל פון לעיקוואד. ער האט מחברט דעם מיטן די קראנקהייט, און אויך און אויך זיי שיקען פרישע פאוסט קארדס אפאר מאל א וואך, און און עקסטשעינדזש וואס איז? מיר מאכן מאנעגען, ער האט אים געוויזען און אויסגעהערט זיינע פאון קאנווערסעישאן, רעסעטע בעלאנס וואס איז געווען אין שפיטאל, איים סארי, נאכאמאל, ער האט געשיקט בעלאונס ווי די מעשה פון די מינעסאטע, און אויך געמאכט א שיינע שיינע ווידיאו באדאנקבארן אבער נעבעך, נאכאמאל, דער רחל לייב נימאן, ניין מ'איז אוועק. פארן לוויה די מעשה פון חזקי שונק און די פסוקים וואס געבן די עלטערן און זייער פעמילי חיזוק ער האט אדרעסט ר' שמואל און חי סאלאמען און די משפחה זקן אנדערע משפחות האבן ממש ממש ריגרעטס. אז זיי האבן נישט געהאט קיין ריכטיגע דאקטערס, נישט געטון ריכטיגע טריטמענט, און נישט קענען עפארדן די ריכטיגע מעדיקעישאן. ביי ענק ווייסן עס אנדעריש. אלע אלע מענטשען וואס האבן געטון וואס מען קען, מען איז געאקטען אין משך אין די ריכטיגע רעספאנסעבל וועג, און נעמען גענומען קע נעמען קעיר גענומען וכו' אין די בעסטע וועג פאסיבעל, וועגן דעם, נישט גייט זאגן מיט מיט. מיט מיט מיט דעם רמז און מ'זאגט נאך קען מען נאך קען מען נאך סאיז דארט קען פילן ווען די די פרייד און און אז מ'איז שוין געווישן ווייל קען נישט צוריק מיט דעם גייט ממש ישר פארווארד און מ'איז זוכה זיין צו הערן תורת חמסים און די און זיין צוזאמען און מיט די נשמות פון צוריק'ס וועגס. די אייבערשטער זאל דיר העלפן און דעם זכות זאלסט טאקע זוכה זיין צו השפעות טובות, זאל אלעס זיין בכל בין ומיצב, אלעס זאל גיין גוטע זאכן, א גוטן טאג.